Исәнмесез, тамашач дусларыбыз! Бүгенге безнең кунагыбыз татар җыр сәнгатенең иң чибәр, иң мөлаем җырчыларыннан берсе, Татарстанның ат казанган артисткасы Айгөл Бариева. Хәерле көннәр һәммәгезгә дә, хәерле көннәр Илсур абый. Әйе, Айгөл, рәхмәт бик зур килгәнең өчен. Сезгә рәхмәт. Инде менә синнән театр сәнгатенә мөнәсәбәтең ничек дип сорау бәлки дөрес тә түгелдер, Шулай да ул сорауны бирәсем килә, синең өчен театр нәрсә ул? Театр минем өчен икенче өем, дисәм дә ялгышмамын. Чөнки мин театр баласы. Шушы мөхиттә мин тудым, үстем. Һаман да яшим шушы мөхиттә. Мин театрсыз яши алмыйм. Театрны мин читтән генә түгел күзәтеп, теге тамашачы буларак кына түгел.

Чынлап та, бу бина сиңа якын инде ул, балачактан, әй бит. Менә шуны әйтәсем килә, Тинчурин театры буларак бу бина сиңа ничек, ошыймы?
Минем өчен, гомумән, аерма юк. Камал театр бинасымы бу, Тинчурин бинасымы бу, бу театр бинасы. Һәм, дөрес әйтәсез, мин монда үстем. Мин әле дә хәтерлим, биш яшьлек, менә шул чама булгандыр миңа, биш-алты яшьлек, без менә монда сәхнә артында менә шушы баскычларда, каянда гримеркалар урнашкан, без шунда спектакль барышында театр балалары белән уйнап, йөгерешеп, качышлар уйнап, гримеркаларда качып, менә шулай уйный дөрик, әти-әниләребезне көтеп инде, әниләребезне көтеп, кемдер инде әнисен, кемдер әтисен көтеп инде. Һәм инде менә мондагы атмосфера, гомумән бу бина минем өчен бик якын. Теге бинага караганда, мин бу бинаны якынрак күрәм, чөнки монда, әйтәм бит, бөтен балачак үтте. Һәм монда һәрбер бусага миңа якын. Һәм сәхнәсе дә якын. Әле шуны әйтергә кирәк, беренче, иң беренче сәхнәдә адымнарымны мин нәкъ шушы бинада, нәкъ шушы сәхнәдә ясадым. Ягымлы яз фестивале иде безнең институтта беренче курста һәм ул нәкъ менә шушы сәхнәдә үтте. Мин әле дә хәтерлим, әйе, бүген таңда күрдем Кыр казлары җыры белән мин шушы сәхнәләргә чыгып, диплом иясенә лаек булдым һәм ничек миңа бу бина якын булмасын инде. Ул менә кайсы яктан да карама, ул миңа бик якын. Һәм бүгенге көндә дә мин монда һәрвакыт дулкынланып хисе белән киләм, чөнки, әйтәм бит, Монда керүгә минем прям каз тәннәрем чыга. Э, хәтта служебный э, керүгә үк, менә служебный керү ишеге бар бит. Шуннан керүгә үк мин инде менә бөтен хатирәләргә чумам. Ничек менә монда әти чыгадыр, безне каршы алырга, бит инде әни белән гел служебкадан керәдер бит инде без. Шуннан арттан барып, и монда э, берни дә үзгәрмәде диясем килә. Ну, әлбәттә, инде монда ремонтлар, теге матурлыкка яхшырды, яңарды. Ләкин шул ук бит инде аның йөрешләре, ходлары дигәндә барсы да шул ук. Шуңа күрә диварлар үзгәрмәгән. Әйе, диварлар үзгәрмәгән, барсы да түшәм шул ук, шуңа күрә якын, якын. Э, менә э, синен шуны сорыйсым килә. Син нишләп эстрада сәнгате буенча киттең, театр сәнгате буенча түгел? Или сорау бирәм, шагасым юкмы? Хаман үземә шундый сорау бирәм. Ә үзеңә үзең Нишләп мин үз сүземдә тормаганмын икән? Нишләп мин әти-әни сүзен тыңлаганмын икән? Шулай да, әлдә ярый бөтенләй сәхнәдән читкә китмәдем. Ә, менә монысы дөрес.
Чөнки минем бит әти-әни гомумән каршы иделәр минем сәнгать белән бәйле булуыма, сәхнә белән бәйле булуыма. Әтием инде үзе артист буларак Ул үлгәч тә, әни әнинең әйткән сүзе иде, Менә әтиең ди, һәрвакыт әйтәдер, я, аның бөтен ние бар инде, артист булырга. Теге буйсыны да, сәләте дә, тавышы да, бөтен нәрсәсе бар. Ну, бармасын, җибәрмә аны ул юлдан, дип менә гел шуны әйтәдер әтиең, ди. Ну, шуңа да карамастан, геннар дигән әйбер бар бит инде, аңа каршы килеп булмый. Шуңа мин кечкенәдән үк, әйтүемчә, шул мөхиттә үскәч, Ничек инде мин сәхнәдән, гомумән, иҗаттан ерак булыйм ди. Һәм шуны да әйтергә кирәк, мәктәпне бетергәч тә мин математика белән дус түгел идем. Ну, дүрт, белмим, бөтен бишләр иде, но математикадан дүртле иде. Һәм мин нинди институт бар математика булмаган институт? Только сәнгать институты. Шунысы минем өчен бер ни иде инде, бер, ни дип әйтим инде, преимущество дип әйтим инде беренче урында торган имә һәм әлбәттә инде сәхнәгә барыбер тартылу менә хәтерлим әле әти бит әле ул училищеда педагог буларак укытты аның казан безнең училищесында театраль училищесында мин шулай ук аның дәресләренә йөри торыйм ул мине кайвакыт алып бара торый мин иң арткы рәттә утырып шупырт кына Эй, хыялланадыр инде менә мин шунда шулай уйнар идем, мин монда былай уйнар идем дип, шуларга карап Ну менә миңа категорически юл ябык иде именно менә артистлыкка укырга, гомумән минем киноактриса буласым килде. Ә киноактрис кинога ул заманда, хәзер дә шулайдыр инде, бары тик Мәскәүдә икенче шәһәрдә укыттылар. Ну ничек инде бердән бер кызын әти-әнисе җибәрсен башка шәһәргә, бу бер, икенчедән әйтәм бит инде, һаман да шул бер ни, Только шул сәнгать юлыннан китмәсен дип. Мин ул кухняны от и до беләм. Мин беләм, нинди авырлык белән анда, гомумән, хатын-кызга бигрәк тә, барысы да режиссердан тора дип, әти менә бөтен нечкәлекләрен белгәнгә күрәдер инде, шуңа җибәрәсе килмәгәндер. Ләкин минем хыялым ул бүгенге көнгә хәтле барыбер яши. Мин шулай. Китеп тә барырмын, бәрелер шул хыял белән. Ну, әмма син хәзер э, Шамил абыйның Шамил абыйны аңлыйсың инде үзең. бар. Аңлыйм. Ни ни өчен алай эшләгән? Беләсезме, Теге Мисыр вакытта абый?
аңламагансың яшь вакытта. Барысы да кабатлана бит. Кабатлана. Мин бит нәкъ шулай каршы идем минем балаларым шул юлдан кит- китүенә. Мин кечкенәдән үк махсус аларны театрга бик сирәк йөрттем. Аларны бернинди кружокка, теге сәнгать юлыннан бирмәдем. Имә Только шул юлдан китмәсеннәр генә, только менә берәр нәрсә сенмәсен аларга дип. Унынчы класста бит малай улым просто факт алдыннан безне куйды да, мин язылдым үзем театральныйга, вообще көтмәгән дә, уйламаган да. Әле кем булсын ди, ярый кызым шулай әйтсә әле уйлар идем, но улым шулай әйтте һәм менә Мин беләсен күпме күз яше түктем. Мин әйтәм, мин бит сезгә кечкенәдән үк тукыйм. Артист кына булмагыз, шул юлдан гына бармагыз. Бу нормаль эш түгел. Как так? Дип инде хәзер, ну менә и миңа улым шуны әйтте. Әни, син миңа, вот ул миңа бер генә фраза әйтте. Миңа шул э, аның әйтүе мин сразу тындым. Син минем тугыздан алтыга хәтле берәр офиста утырып бәхетсез булуымны телисеңме? Мин Минем үз юлым. Һәм икенче фраза әйтте, Син, менә син бит булдыралдың, ә нишләп син миңа ышанмыйсың, что мин булдырачакмын? Димәк, син миңа ышанмыйсың? Һәм менә шушы ике фраза мине все, мин бүтән бу сүзне кузгалтмыйм. Мин бары тик хәзер аңа булышырга без тиешбез һәм бүгенге көндә ул Мәскәүдә ГИТИСта икенче курста укый, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әйе, һәм тулаем дәү әтисе юлыннан китеп китте дисәк тә була. Менә генетика шуның хәтле көчле. Һәм мин аны хәзер карыйм, менә ничек ул, менә аның нинди, ул җырлый башлады хәзер, уйный башлады. Ә бит ул кечкенә вакытта утренникларда хәтле дә яладыр, чыкмыйдыр, шигырь сөйләтмидер иде, җыр да җырламыйдыр иде. Беләсезме, менә геннар дигән әйбер, все-таки алар көчле. Ә кая барасың инде, Шамил Бариев, ул бит менә бүгенге көндә дә ул менә татар театр сәнгатенең йөзе кашы, ул ничек кенә карасаң да, аны беркем онытмый, аны бөтенесе хәтерли, бөтенесе ярата. Шулай бит инде. Менә әтиең каршы дигәннән, шуннан бер соравым туа. Мин хәтерлим, син үсмер вакытта, үсеп килгәндә, Шамил абый белән дуэтыгыз бар иде, әйеме? Әйе.
Ничек итеп ул аңа риза булды, синең белән җырларгамы, сәнгать бу бит инде, сине сәнгатькә кертү барыбер. Ул дуэт уже минем институтка керүем иде ул елны, беренче курста укый идем, шуңа күрә ул күнеккәндер инде. Һәм, ну, Кая барасың? Мин җырдан, җыр сәнгатеннән киттем бит инде, хәзер бит инде всё уже, мин киттем шул сәнгатьтән. Һәм хәтерлим ул дуэтны да. Менә әти шундый кеше иде, әйме, ул һәрбер әйберне менә тирән ноктасына хәтле куймыйча, бетермичә, ул теге поверхностный кеше түгел иде. Һәм менә шулай итеп ул мине өйрәтте, хәтта шул мин хәтерлим, менә шул җырларны хәтта Өйрәнгәндә, ул аларны куядырый миңа, мини-спектакль иттереп. Ул һәрвакыт ачуланадырый. Син нәрсә, сәхнәгә чыктың, үз-үзең, менә мин нинди матур, менә мин нинди тәти дип күрсәтергәме? Юк, дөрес түгел! Син бит җыр турында җырлыйсың, син аның мәгънәсен, син аның сүзләрен, син аның Менә бөтен ниен җиткезергә тиеш тамашачыга, ә теге үзеңне күрсәтергә түгел, дип ул мине үпкә карлап шулай ачулана бирә, беләсезме? Менә мыегың булмаса да син хәзер нәкъ Шамил абый шикелле сөйләдең. Ну, наверное, инде. Мин әти кызы, гомумән, мин, минем холкым да әтинеке, әнинеке түгел. Менә мин үзем хәтерлим Шамил абыйның Хаҗи әфәнде өйләнә спектаклендә ничек уйнаганын. Шул хәтле теге бөтен җаны-тәне белән дөрес итеп теге, теге ышандырып. Әйе, әйе. Теге, кебек кеше по Станиславскому. Әйе, әйе, кереп китеп, әйе. Әйе, менә шундый кеше инде, әйе. Аннан соң менә Айгөл спектакльләргә җирергә вакытың бармы, җиргәлисеңме? Бигрәк тә Тинчурин э, театрына килгән бармы, караган бармы? Алдамыйм, миңа хәзер сирәгәйде э, вакыт, но йөрергә тырышам барыбер да, но элек Менә әти исән чакта, әле кечкенә вакытта без бер премьераны да калдырмый идр ек. Вот әни белән һәрбер премьерага йөри идр ек, без бер спектакльне дә калдырмый идек. Хәзер мин калышам. Калышам, алдамыйм. Һәм, гомумән, мин хәзер премьераларга ничектер йөрергә яратмыйм. Чөнки премьерада барыбер артистлар әле алар кереп бетеп уйнамыйлар. Барыбер теге, менә спектакль беренче чыкканда барыбер кеше каушый артистлар ими барыбер ә уйный уйный алар уже икенче төрле уйный башлыйлар шуңа күрә или мин инде барам премьера көне и аннары соң икенче тапкыр карыйм теге түзмәслек теге бер ни булса мин инде барам премьерага но мин яратам барыбер дә ләкин менә шул берничә куйганнан соң гына карарга барырга менә тинчуринда инде мин яшермим шулай ук сирәк киләм гомумән бөтен театрларга сирәк барам хәзер но йөрергә тырышам барыбер дә тинчуринда соңгы тапкыр полис полиционерны карадым ие аннары соң нәзерне карадым аннары гашыйклар тавы менә шул шулар иң беренче искә төшә но мин күп карыйм спектакльләр гомумән Истә калдырмыйм, чөнки мин Камалга да, Кариевларга да йөрим. Гомумән, безнең әле бер көнне кызым белән дә, минем кызым менә тоже бик ярата театрларга йөрергә. Ул менә бөтен Пушкинскийның картаны только татар театрларына алды билетлар. Менә бик яхшы.
Һәм мин, да, мин әйтәм, ә нишләп менә син менә Качал, Тяктюз, әни, нишләптер менә миңа они не заходят. Яшьләр шулай сөйләшәләр бит инде. Вот не знаю, не знаю, миңа вот именно татар Татар иммунитеты, мин, әлбәттә, аңа бик сөенәм. Монсы да гендер инде аның. Ансы да гендер инде, ие. Вот, шуңа күрә балалар минем бик тә яраталар татар театрларына йөрергә. Бик әйбәт. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бу сөенечле.
Сөенечле, бик сөенечле.
Мин моңа бик сөенәм. Әле менә хәзер дә театр көне булды бит анда, скидкалар белән булды. Билетлар алып куйды инде, майга хәтле уже теге пушкинский карталар белән все алып куйды. Аллага шөкер, анысына сөенәм, да. Әйе, ансы да безнең театрда. Бакцияләр булгалый тора. Э, менә, Айгөл, шуны сорыйсым килә. Син матур җырчы, моңлы җырчы, үзең дә чибәр. Э, менә җыр белән театрның бәйләнеше ничек синең өчен? Спектакльләрдә җыр күп яңгырарга тиешме, әллә бөтенләй булмаска тиешме, я булмаса э, тиешенчә генә э, теге күләмдә дип әйтик.

Көйсез, музыкасыз була алмый ул, минемчә. Һәм ул, әлбәттә, булырга тиеш. Гомумән, сәнгать, шул ук киноларны алсакмы, без име, шул ук, мәсәлән, музейларга барсаң да, анда фоном барыбер көй яңгырый. Барыбер ул булырга тиеш. Ә инде, әлбәттә, мин үзем җырчы буларак, миңа, әлбәттә, Күңелемә күбрәк шундый спектакльләр ошый, кайда җыр яңгырый. Әйе, димәк, сиңа мюзикллар күңелеңә хушрак килә инде. Юк, юк, мюзикллар, юк, мюзикллар гел гел җырласалар миңа ошамый. Миңа кирәк трагедия, драма, менә шундый ни развитие булсын. Ә үзәгезгеч җырлар белән.
Үзәгезгеч моментлар булсын, бөтенесе булсын. Ну, гел гел җыр тоже кирәк бит. Мәхәббәт күп кирәк инде. Гел җыр кирәк булса, ансы опера бар аның өчен. Опера һәм балет театрына барыгыз, пожалуйста. Ну, безнең Тинчурин театрында ансы да бар, Кара Булат. Әйе, менә музыкаль э, комедияләр, драмалар тоже була, булгалый бит инде. Аларны шулай ук мин яратам, но гомумән э, алай теге юк, что мин менә только моны яратам или моны мин барсын да яратам э, һәм барсын да карарга тырышам. Но менә үз гомеремдә бар иде бер спектакль, Ике сәгать бер гомер дип атала ул спектакль. Әти уйнады Ренат абый Таҗетдинов белән ул спектакльдә. Ике кеше генә уйнадылар алар. Ул сәхнәдә сугыш турында инде инде ул фин фин ни турында инде пленга алынып менә шунда очрашалар алар һәм ул бик озак барды. Где-то 2 сәгать ярым барды ул спектакль. Ике кеше генә уйлап карагыз, менә шул спектакльне мин Короче, кабул итә алмадым. Ник алай? Ну, беренчедән авыр иде минем өчен. Ниме ул вакытта мин кечкенә идем, бәлки, бәлки теге аңлап та бетермәгән мәгънәсен, ниме. Әйтәм бит теге яшь кеше буларак миңа күбрәк инде теге гомин гомумән яратам Спектакльләрдәге күп кешеләр катнашуында. Менә шундыйларны күбрәк. Менә Зәңгәр шәл, Галия Бану, анда Яшь йөрәкләр, менә шундый классика миңа бик күңелемә хуш килә инде. Ну, синең, син бит инде театр... Совет заманында үскән бала бит. Шулай инде, театр сәнгатен эченнән белгәнгә күрә, син аның бит инде Нечкәлекләрен беләсең. Әйе, әйе. Но ләкин менә ул спектакль бик көчле иде, аны даже кешеләр шаккаттылар, ничек шулай ике ике сәгать ярым ике кеше генә сәхнәдә тотты бит инде бөтен тамашачыны. Бүгенге көндә мин аны яңа күзлек белән карар идем, менә берәр кеше куйса шуны. Шулай итеп уйный алсалар, әйме? Ул бик көчле спектакль иде, мәсәлән, да, бүгенге заманага да бик туры килә торган спектакль ул. Но менә аны нишләптер куймыйлар. Ну бик күп спектакльләрне хәзер куймыйлар нишләптер. Менә элекеге спектакльләрне мин яңадан куйдырттырыр идем. Беләсезме? Нишләп шулай? Ниндидер менә яңа әсәрләр куялар теге, яңача ни. Ә күңел барыбер элекеге. И, кстати, ул бит безнең нигә генә түгел, безнең менә мәсәлән мин үземнең кызымнан әйтә алам, шул ук элекеге җырлар. Әйе. Аңа бик ошый элеккеге җырлар. Ул рәхәтләнеп боларны тыңлый. Шул ук, мәсәлән, элеккеге спектакльләр, элеккеге кинолар. Әйе, әйе. Нишләп менә телевизордан бит инде без ел саен карыйбыз элеккеге Рәсәй киноларын. Әйе. Ә нишләп менә спектакльләрне шулай куймаска яңадан элеккеге? Менә. Бик әйбәт фикер бу синең. Мин бик тә, бик тә и үзгәртмичә. Теге менә кертмичә анда менә теге чечеткалар, мечеткалар нәрсәдер теге заманча кертмичә. Ә менә нәкъ элекке ничек куйдылар, менә шулай куярга. Ну, менә минем уйлавымча, синең э, сиңа син минем белән килешәсең, мөгаен, э, бу татар мәнфәгатенең башка төрлерәк теге, ну, татар бит инде күңеле икенче төрлерәк сәнгатьне, бигрәк тә театр сәнгатен кабул итә бит инде ул. Шуңа күрә миллилек сакланырга кирәктер, әйеме? Кирәк, кирәк миллилек. Ул бит менә ул татарга гына кагылмый, ә менә сез барып карагыз, шул казахлар, имә анда, шул ук анда Башка менә шундый милләтләргә, Грузиягә мәсәлән, грузия театры, алар бит саклыйлар миллекне, алар бит карагыз ничек. Ә нишләп без гомумән яраклашырга тырышабыз, анда чит ил, ну куярга кирәк, сүз дә юк, куярга кирәк, ләкин барыбер дә менә күбрәк акцент мин куяр идем үзебезнең классикага, үзебезнең менә элеккеге спектакльләргә. Ну гафу итәрләр мине режиссерлар. Мин тамашачы буларак сөйлим бу, бу очракта. Ну, менә Айгөл, э, синең сүзләреңдә хаклык э, теге э, зур процент ягында. Чөнки э, чынлап та һәрбер кеше хаклы үзенчә уйларга, үзенчә хис итәргә, үзенчә фикер йөртергә. Шуңа күрә беркем дә беркемгә э, теге э, шик куя алмый фикер йөртергә. Шуңа күрә менә синең белән болай итеп Чын күңелдән рәхәтләнеп сөйләшеп утыру, бу зур эш. Шуңа күрә дә сине чакырырга булдык. Чөнки син чын сәнгать кешесе. Рәхмәт, Эсрау. Син бит инде сәнгатькә ялгыш кына, әй, барып карыйм әле дип кергән кеше түгел. Менә үзең әйтеп киткәнчә, син тумыштан сәнгать кешесе булып туган кеше. Сәнгать кешеләреннән туып. Әнә үзең әйтәсең, балаларың да сәнгать юлыннан баралар, яраталар. Бу бик зур гамәл. Ә менә әгәр дә сиңа шундый мөмкинчелек булса, бүгенгесе көндә берәр төрле спектакльдә уйнап карар идеңме?
Ой, сорау, мин бу бик җитди эш. Мин моңа бик теге җиттилек белән карыйм. Чөнки бу җаваплы бик эш. Ул сиңа теге сәхнәдә җырлап кына җыр җырлап түгел. Гомумән, мин драма артистлары турында алдында мин баш ияр идем, чөнки бу бик нык авыр хезмәт. Бик нык авыр хезмәт. Аны менә аңлаган, күргән кеше генә белә, чөнки драма артисты ул бөтен әйберне эшләргә белергә тиеш. Бөтен әйберне. Менә ул гел физик яктан 100 процентка әзер булырга тиеш, име, ул аның тел байлыгы да булырга тиеш, ул менә любой ситуациягә яракларга тиеш, име, гомумән бу менә мин әйтер идем, бу адский труд, менә адский труд. Җырчылар это вообще, менә ул тоже авырыш, но это пустяк, драма театры алдында это пустяк, ну да җыр өйрәндең, чыктың, анда тоже нагрузка бар, сүз дә юк, ну менә драма артистлары, шуңа күрә бу бик җаваплы эш минем өчен. Мин әлбәттә баш тартмас идем. Но куркыр идем бик нык куркам менә хәзер дә күз алдыма прям китердем сез әйттегез күз алдыма китердем менә чакырсалар э, дерелди дерелди э, ризалашыр идем Әйбәт, менә чынлап та бәлки режиссерлар ирештерелде. Ну, Михаил, ул бит инде уже все, хәзер уже мин уже не в тренде, хәзер яшьләр. Яшьләр бит сәхнә яшьлекне ярата бит ул. Ну, син бит Аллага Кем? Ну, ну и берәр нинди теге урта буынга чакырсалар, да. Ну теге Галиябанулар, алар все инде калды инде, это нидә генә инде хыялда гына калды, чөнки әйтәм бит, э, хәтерлим әти менә шул театр училищесында укыганда мин карыйм, эх, Галиябану уйнарга иде, Галиябан, нишләптер менә ул Галиябану спектаклен куйды. И аннары Айгөл иле, ике дипломный спектакль хәтерлим. Шул, эх, уйнар идем мин моны дип менә шулай иттереп хыялланып утырган чаклар бар иде. Все, алар үтте инде хәзер. Әйе, менә ни бит инде, син беләсең инде аны. Җыр сәнгате белән театр сәнгатендә бит син җыр чыктың, үзең җырыңны җырладың, тамашачы белән аралаштың күпмедер дәрәҗәдә, әйеме? Кереп киттең, кул чаптылар. Ә сәнгатьтә бит партнер белән эшләргә кирәк, әйеме? Партнер белән, аннары соң барыбер менә монда Текст белән дә бәйле бит инде Бәйле, зур бәйле, әйбер. Э, истә калдырган. Эмоцияләр белән бәйле. Монда хәтер дә бик яхшы булырга тиеш. Монда аннары соң тамашачының реакциясен. Әлбәттә, җыр ул җыр ничек? Җыр син башлыйсың, ахырдан хәтта җырлап бетерәсең. А, Әйе, шулай ук эмоцияләр белән бәйле ул, ләкин а, аны теге өзмичә генә җырлап бетерәсең дә кереп китәсең дигәндә, әйеме? Ә менә э, спектакль Ул бит башыннан ахырына хәтле тамашачыны тотарга кирәк. Әйе. Тотарга кирәк, менә прямо берәр җирдә син ниткәнсең икән, все, син если упустил этот момент, тамашачы может чыгып китәргә залдан. Шуңа күрә менә это бик зур, бик зур эш. Э, мин вообще әйтәм бит, мин аннары соң мин күргәнем бар ничек репетицияләр үтә. Ой, вот менә әйтәм бит, мин просто сокланып әйтәм, Аллаһ Тәгалә боларга сабырлык Көч сәламәтлек бирсен ну бик авыр хезмәт мин артистларга иң зур зарплата бирер идем драма артистларына Монсы да урынлы сүз инде. Бер жактан караганда.
Алар заслуживают, потому что беләсезме, э, Исур абый, менә мин әйтер идем шуны, төрле һөнәрләр бар, име физик яктан бирүче һөнәрләр бар, име. Теге, физик яктан үзләрен бирүче. Но артистлар, алар эмоциональ ягыннан, эмоциональ, алар физик яктан да бирәләр, но еще эмоци, душу. Каждый раз менә берәр нинди менә шундый кисәкне, эчтәге дөньясын алар биреп калдыралар. А это, менә аны бер нәрсә белән дә сатып алып булмый. Әйе. Ул сатылмый, ул теге капсулаларда теге сәламәтлекне теге, может быть, теге витаминнар эчеп, берәр нинди нәрсә эчеп ныгытып була. Ә менә душаны, Ныгытыр өчен. Ул сатылмый андый нәрсәләр, бер җирдәге. И шуңа күрә менә аны тамашачы аңласын иде. Менә мин бик күңелем әрни, бик еш ишетәм, менә хәзер бит инде безнең бит инде свобода слова, хәзер кем нәрсә тели, шуны яза ала, кем нәрсә тели, шуны әйтә ала, соц челтәрләрдә дә, бөтен җирдә. Хәзер тыюлык дигән әйбер юк бит инде. Шуңа күрә минем бик күңелем әрни, кайчан менә артистларга менә Шундый менә ямьсез сүзләр язалар, тәнкыйтьлиләр, җин нәрсә өйрәтәләр шунда. Мин менә э, теге әйттегез бит әле патриот, революционер буларак бөтен артистлар өчен яклап чыгар идем. Чөнки артистның хезмәте бик авыр аның. Менә эмоциональное истощение дигән әйбер бар, имә. И син син еще бит әле өйгә кайтырга тиеш, бит әле еще балалар белән, ирең белән, гаиләң белән, хатының белән, э, ие, нитәргә тиеш, общаться итәргә тиеш. Ә син настолько кайтасың уже менә, аны бернәрсә белән дә чагыштырып булмый. Шуңа күрә менә это как мы әйтәләр бит за вредность теге. Заводларда за вредность элек түли диләр бит надбавка. Мин артистларга за вредность түле истәр идем.
Менә Айгөл синең белән бүгенге әңгәмә шуңа дип миңа ошый. Чынлап та менә Теге әни чын күңелдән сөйләшеп утырабыз. Инде тагы берничә соравым бар иде, син әңгәмә барышында ул сорауларга үзеңнән үзең автомат рәвешендә җавап биреп бетердең. Сизәм, потому что. Сизәм, наверное. Шуңа күрә артык сораулар биреп торырга мәгънә дә юктыр. Сиңа уңышлар телисе килә. Рәхмәт килгәнең өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әйе, чөнки тормыш бара, ә сәнгать Үсергә тиеш, урынында торырга тиеш түгел, үткәнне онытып бетерергә тиеш түгел, шулай бит? И, мин әйтер идем, сәнгать бу дөньяны коткарды, коткара һәм коткарачак. Бары тик сәнгать. Чөнки бернинди акчалар, бернинди анда ниндидер теге политикамы, нәрсәме, берни нәрсә дә коткара алмый бу дөньяны, бары тик сәнгать. Чөнки сәнгать Ул чисталыкка, ул мәхәббәткә өнди. Барыбер менә безнең сәнгать ул шундый булырга тиеш һәм ул шундый Аллага шөкер дә, бүгенге көндә һәм алдагы көннәрдә дә шулай булсын и һәм халык сәнгать белән гел тыгыз элемтәдә булсын иде. Театрларга йөрегез! Әйе, менә бу синең акыллы, бик мәгънәле, бик урынлы сүзләрең белән бүгенге безнең әңгәмәбезне, очрашуны тәмамларбыз. Рәхмәт. Тагын бер кат бик зур рәхмәт сиңа.